l-Impressionizm, fejn vera l-artisti dak iż-żmien għandha kienu jagħmlu fucking sens meta kienu joħolqu dak dik il-rivoluzzjoni artistika. Aw jien għaddejt minna di, għaddejt minna għax bnidem kosmopolitan ħafna, għax ma' nis differenti. Eh, u tiġi għaw, għandi exhibition ta' għalla fucking għalla krejt sala, xlajta għalla l-imbit, għamlu għalla sandwiches, daġi zabux biex nizaq għalla għallu naqru għalla jġorbu fucking l-imbit, isak mortiċ għalla fucking bxej. And uh, waħed l-inkwatri, xin it-tema? Mux l-arti li għamilt. Joġbuk, hija ma hemm tema, hemm xi ħaġa li ġalna għalla nidħol fl-ispirtu ta' dak li ħassejt int waqt li inti kont qiegħed fucking tagħmel dawn it-tpinġijiet sbieħ tiegħek. Mm, għax jġobni ħafna l-pajsaċ Malti, għarajt, fuck you, għen ħajta s-sieħ, għalla Peter Ross, siġra, għalla Kastel fil-bot. Ok, juridu għajdu l proset il-da. Ikollok fucking ministru jgħamil speċa għal isu jaf l-artist minn meta ħareġ minn xomu. Imma. Fatti meħnda għal iġu biskripsa għal. Iġu biskripsa għal jħodlok fucking nofsi għajta għal. Proset, ministru, proset, proset l-artist, proset. dak it-tip ta' fucking. U dik il-mentalità tweġġak, man, jina għanna si biex xejt barra ma jisirux dal kup min, you know. It's like, so, when you curate, it's like, jek għandek fucking tema, daħħal in-nies ġo film, jinnaf, tuża ċertu affarijiet, per eżempju, għan semmi għandek il-Teris de Bono parsa u l-Joe Smith tamlu fucking esibizzjoni ta' fuq il-verdala bil-bajt, man. kurata minn Vince Briffa u isek tħalt ġol Verdala Hotel illum il-ġurnata mkissra u kien hemm video saqqan antiki tiegħu ta' Griffin u xtafien u jġeddalek memori. Inti awtomatikament issir parti minn dik l-esibizzjoni. Hmm. Issa kien ġejt għax ġejt mistiedem l-invita għal xajf ta' ħil razzobbi u xnafien,

Eh, bla dubju inti qed tipponta speċta lej lej prevalenza ta' medjokrità fil-qasam artistiku Malti. Oh. Il-mistoqsija bħala bnidem li kif qed tajt int ehm, ħdimt barra, dom taħdem barra inti? Eh, Fil għalt għamilt fit eżabizzjoni barra, il-kunċett huwa differenti, per esempio jien naf, eh, jien l-ewwel artist fid-dinja, fid-dinja, li ħdimt ma' robot, ma' AI

Investiment kbir, minn hawn sellem minn Angelo Dalli u għamin fuq Wikipedia ġiviri mnizzel jien l-ewwel persuna li ma Kif tħalt fi għadija xaqqalla? Mela, jena konset provan fit-tiex. Eh. Xaħat kun kif għan solvu għal-problema tal-medjokrita eh. minnaħat ta' bniedem li ħadem barra. Pero bat inti bis li fuq ta' għalija. Għax

I experienced the motherfucker. Ħdimt maħħa u ħriġna painting tiegħi u painting tal-AI li ħdimna flimkien and they were auctioned u naħseb li they were auctioned to uh, Sigma and something else and uh, I think I am the uh,

Eh, imma peress li, eh, mela, inti l-ewwel bdiet tiddiskrivi kif kif l-artist eh, kontrarju għal-pittur huwa dak li meta meta ħares li t-tila speċa jferra ruħu għal fuq it-tila u jiġi eżawri. Makna m'għandix ruħ. Kif allura mbagħad tirrikonċilja l-idea li AI tista' tkun aħjar minn bniedem kemm il-darba li AI. Hija magna. Hija magna intelligenti immens fis-sens li meta bdejna naħdmu fuqha tiġi hooked on it fis-sens li tibda tgħid illa l-għamel, jina titilla fucking xogħol tal-bieħ. Għadina naqam minn dal-proċess, kif taħdem? Inti tagħmel painting, tagħmel painting, din literalment inti tkun qed tassorbik through this glove And believe it or not, through some fucking things in your head, emminni. U tamela dil-painting. I tassorbi kollox. Fis-sens intu clouding jimma nifirx f'kompjuter, sa' minn kelma clouding ximkien għaw xaħat. Għanna konsulent għawek fid-dinja tal-informatika. Il-fact checker dana għara jgħajed. Nice meeting, għetti xop whisky inti għataw. Għetti xop whisky bro. Cheers. Cheers. Ok, cheers.

M'hemmx limit kemm tista' taħdem. Issa biċċa xogħol. li Ħassejt dak dak il-ħin meta meta bdejt tara dil- dil-ħaġa timmanifesta ruħha. u Diħa naħxi kull artist bil- bis-sens li jista' jipproduċi hu. Fil-verità twil, illum l-NFTs daw these are all AI fucking stuff. man. I mean, NFTs? NFTs, and you know what NFTs are? Le. eh, Illuminani. Eh, ħat illuminana Adel? Ħat kun tista tajdilna Adel. Illum minn biex. Eh, non-fungible tokens. Eh, għek issa vera ħanżir. Eh, Principiant, This is, people are fucking għal-prema donċi investing in this, you mm. know? So l-artist bil-mod jgħat, fucking jintrema. Tini definizjoni ta' nista' naqra non-fungible token anka biex forsi nitgħallem ġaġajn. A non-fungible token is a unique and non-interchangeable unit of data stored on a digital ledger. Mela u qed nitkellmu fuq blockchain sewa. Correct? Yes. Tista' tajt. Possibilment. NFTs can be associated with easily reproductive items such as photos, videos, audio and other types of digital files as unique items. and use blockchain technology, kelli raġun, uh, to give the NFT a public proof of ownership. Ġviri ti tixri bieċa minn ritrat? Inti tixri bieċa mbarat, stom fuq il-fucking flus fuq lak il-blockchain, blockchain, like, eh, kien dal-mak kienet namlu jiswa mit-tewro, morritu nġibu currency, minnu għanna dak tiegħek. U inġar bala n-nies jemnu li dan huwa mit euro. Issa, dan mit euro, xtrajtu int, lajt li minn fuq 150, mela da sar 150. Mm. And if these like that. Uh, they're buying art now, they're like... Speculation. Putting, exactly, man, it's like... Okay. Uh, AI, uh, AI. Birispet kollu taġi, għabina, għanna, huwa suġġett interessanti ħafna għallum ġurnata. Għandek, għandek eh, cryptocurrency? Le, anka revolut għal ma dan xewiri men. Għala? Jizzom naf, għala kalli sa' Christmas kalli 6000 euro fuq għana bdew saqsuni balla għal prima donna fa' għazbuni konrat mitza għal ma dan xewiri. Fuck. U? Xġara mbagħad. Xġara, laqta ġbart il-flus, ma tarajthom ġejm il-ħara, ġbajt il-flus, għala da' zego. Mietet, dan, Banek insa man, imbarazz.